Nino aryo angec an abiwaco ni macalo Acholi sub region wan wamito lutela wan pe wamito lucung ka in ibino ki tammi moni me cung ni plic wabicamo cene ni timiwa kica Acholi mito lutela at the moment. Ka ma lok i ur iye ni Acholi mito lutela, we want leaders, we want leaders please Ker kwaro Acholi mito leaders ot lego wa mito lutela ki lucung political leaders please wamito lutela. Kono pa de, agago, gulu, nwoya, kwene, wamito lutela. Tic pa MPs, tic pa LC5, tic pa nga gini weng wan macalo lwak dong wangeyo. So wan watye ka mito lutela, wan odeg lucung. Ka in itye ka tamo ni ibino i tela nyo ibino icung ngo, nyo cegwok. bene pa mamani tek bene ki cwali o icit mere ka tiyo cene ni ki motive ni moni ma tye ni plic pe ibi nywel wi dano in macalo lacungu moni pe inywel wi dano wan pe ka teri ka tiyo cente lwak me konsekwenci moni onyo lwak me citi moni onyo lwak me dictrik moni tye ka keto gen gi o weng i kom ngat acel ni ka ot yat tye marac yo tye marac ngo tye marac peko ma twero atura tye ki gwaro lok enoni weng ki diyo i cing en bedo calo leta ka imini in dong icwal malo kunu in dong icwalo malo kunu. Wun jo mukene ocito olingo, pe wuloko. Tera lwak oketo gen i komwu. That is why you need to settle before going to the parliament. Ngat ma tye ki business, ngat ma tye ki cente, ngat ma tye very settle. Ma cito dok parliament kuja dugi pe bedo ki laa. nongo ngeyo ni an acito pi tyen lok ma kuman kuman ka ni peko me gang pa en pi en kikome nongo dong romo tyeko neo labongo i gudu cene ka lwak lero oter luten te kwo lumwodo anyoya i kinwa eni otergi i palament kuca ci onen bigok pi mwaka abic. Macalo labol kwir, bed ryek. Nenno ni ngeteni nen calo tye ka cito ayenyo cenone moni me timo cobo pekone moni. Nenno ni ngeteni nen calo mitine moni tye kuman. Plic gwek nget ma obicito cung piwu. Ma ka ki malo kwija bene kineno ce wai a ka Nyeri eni aye tye pi jo-ni bene ci I think district eni tye maber nyo constituency eni tye maber. nyo municipality eni tye maber ento ka itero mere labang kwon mo cito kuca nongo gin otero pat ata vision ne pat ki ma megiwu wun lwak ki teri ki leta, leta ni tye ni ngo ki coyo peko me constituency ni weng in dong icit kwede malo kaca ento in icito ki agenda ni

ka pe obedo ryeko bitero luyeny cente, jo mogo tye ka cito ka yenyo cene me culo kwan, bed ki wic ma tiyo, jo mogo tye ka yenyo cene me cito ka nyom, bed ki wic ma tiyo, jo mogo dwong ata ki mon gitye ka yenyo mere cente wek i maintain-ni gangi gi. Bed ki wic ma tiyo in labol kwir. Bedo bene twero ni pe mi cito nino dwe apar me cel-li. Cam ocene geo matek nino bolo kwir-ni dano apar keken kunu. Ento, giopoko apar-re, apar kany, angwen ocung ka moni kany, angwen ocung kany. Ni imoko tomi macalo labol kwir, icamo ocenegi, inongo ni gin weng pe tiyo. meno tammi you are free ngeno mo bene pe oburi ki dong olenge bene kong ki eeh wacwalo ngeti kong lutimo ngo nino obolo kweri pe iciti lok otumo I'm not the campaigning anyone but macalo labol kwir ka inongo ni ngete pe niangi wibi ki waba ka. Jo mukene gitye ka terogi ka yenyo cene me culo cukul fij jo mukene gitye ka yenyo cene me gedo jo mukene gitye ka yenyo cene me wilo ngom jo mukene gitye ka yenyo cene me nyom jo mukene gitye ka yenyo cene me timo bijinec bed ki wic ma tingo labol kwi ter mere laten te kwo mo ma teno te kwo oketwa kany ter i palamen obicito obitiyo ki five years keken kite dong pe dwoke. mwaka mukene kadi dong pe iyere pe balo pien nongo tye ki owilo mutoka owilo ngomo ogedo onywomo dakone otimo ngo pe ki peko onongo centone moni kuca in ibikok for five years pe bene tami pien mito ka idwok sure moni ma wun wubedi camone-ni. lit ma konye peke lit lit mo ma konye pe let's be wise pe wek lacungu mo obed anyweno wi kwi pe ki buru abura kwi ki cunu acuna mot mot mot mot calo cuno dako latela meno en buru abura latela meno en citayine pe niangi were aweya kwede mere aye tamma one tye lok wa ki i Kenya.